Hello, nan dam hna maw? Lai ca cawnnak in kan don ṭhan hna. Keimah ka min cu Aa Bawi ka si. Nihin cu cawnnak thar kan rak lut hna lai i nihin kan rak cawn hnga dingmi cu H le M in aa thawkmi biafang pawl relcawnnak a rak si lai. Nan i ready ahcun kan vun zohṭi hna lai. HM hi cafangtung pahnih fonh i okhat lawng a chuakmi digraph a si ve. HM cu hum tiah aw a chuak. Hum Hnar in a chuahmi aw a si. Hmum a si ahcun HM hmung in aa thawkmi biafang pawl kha relcawnnak kan vun ngei hna lai i pakhat hnu pakhat in kan vun zoh hna lai. Biafang pakhatnak ah hmur. Hmur timi biafang ah hin hmung, u, r aw pathum a um. Mah aw pathum kha kan vun fonh i kan vun rel ahcun hmung, u, Er hmur hmu-u er hmur biatlang ah vun hmang hna u sih. Ka hmur a phi. Ka hmur a phi. I have chapped lips. Cun a dang biafang pakhat cu hmin. Hmin timi biafang ah hin aw pathum a um ṭhiamṭhiam. Hm, i, n. Hmin. Hm, Hnin ban hla an hnin rih lo. Bananas are not ripe yet. Cun hma timi biafang ah hin aw pahnih lawng a um. A hma cu dam a har. The One was slow to heal, cun hman, hman timi biafang ah hin aw pathum a um: hmng, a, n, hman, hmng, a, n, hman. Apple ahnak ah naam ka hman. Apple ahnak ah naam ka hman. I use knife to cut apples. Cu a dang pakhat cu Hmuh, hmuh timi biafang ah hin aw pahnih lawng a um. Hmmm, u, h a donghnak um caah khan kan vun reldan vialte kha a fak deuh tein khan kan vun rel lai. Hmmm, u, hmuh, hmmm, u, hmuh. Biatlang ah kan vun hman ahcun nizan ah dawr ah kaan hmuh. Nizan ah dawr ah kaan hmuh. I saw you at the market yesterday. Cun hmai, hmai timi biafang ah hin aw pahnih an um. Hmum timi digraph le I timi cafang phei pahnih fonhmi an si. Hmum, I, hmai. Hmum, I, hmai. Zing ah ka hmai kaa phiah. Zing ah ka hmai kaa phiah. I wash my face this morning. Hmawm Hmawm timi ahhin aw pathum an um. Hmn Aw Hmn Hmawm Hmn Aw Hmn Hmawm Muṭhai maw naa hmawm pah Muṭhai maw naa hmawm pah Do you have candy in your mouth? Cun a donghnak bik ah hmawng Hmawng Hmawng timi biafang ahhin aw pahnih lawng a um. Hmum timi hm digraph le awng timi a hnulei ah kan benhmi awng timi hi RWNG ah cafang pali a si nain aw pakhat lawng a chuak. Hmum, awng, hmawng, hmum, awng, hmawng. Tupi hmawngah saram um an duh. Tupi hmawngah saram um an duh. Animals love to live in the jungly forest. Okay, siya cu atu cu donghnak bik ah mah HM hmm in aa thokmi biafang pawl kha pakhat hnu pakhat in kan vun rel ṭhan hna lai. Hmung, u, r, hmur, hmung, i, n. hmin, hmung a hma, hmung a n, hman, hmung u, hmuh, hmung ai, hmai, hmung aw m, hmawm, hmung ong, hmawng. Okay, mati si ahcun tuni kan rak cawnnak cu mah vial hi a si lai i H le M fonh cu aw pakhat lawng a chuak. Hmmm tiah aw a chuak. Hnar in chuahmi aw a si. Hmmm siahcun hmaizarh ah cawnnak thar he kan i tong ṭhan te hna lai. Kaa lawm, bye-bye.